Sögünjini üýtgetdi-ow. Huk, maňa Aly samsyk diýdi. Menem, heý, samsygyňam bir ala-mulady bormy diýsem, Howwa bolar diýýär. Bilipdir.
Aý, ýog-a. Bilipdir. Ala samsyk kyrk tüýsli bolýar. Be! Heý, bile aýtdyraý.
Bolýa indi kyrk tüýsli. Kyrk tüýsli-le.
Eý, oň ýaly bolsa aýdaweri, menem eşdeýin. Heniz eşitmändir. Be!
Diplomly hem diplomsyz samsyk. He, bilimli hem bilimsiz. Diýen ýaly-ä? Hawa-da. Bäý, onuň syýygy tagana şeýdýär-ow. Hawa.
O-olaň haýsy gowy bolýarka? Soň şo diplomlusy erbet.
Bäh. Sebäbi ol bir spesialist bolýar. Bäh. A bir topar adama ýolbaşçylyk etýär-de, ondan azary köpeý etýär-de-ow. Bäh. A diplomdan saldyň näme, ýöne töweregiň ýetäýmez edýär, annegem oň kär berenoklar-a oňa. Onuň ýene iki podgruppa bölünýär. Podgruppa?
Wot iki podgruppa, iki bölüm-de. Hä. Wredny sandyk, bezwredny sandyk. Olar nähili bolýa?
Aý, olaňam bir hiç edinde ýorganyň içinde çyrmaşyp ýatar ýaly ýok-laý. Bä, olaňam gönençli suwy ýok.
Olaryny hananda aýtsak hany? Bir şu
wredny sandygyňky bar. Hä.

Käbirem-de geýim-eşigi geýinmeýinmäni eşik geýmäni oňarman. Süri gat-gatdyr-na, uzyn-da, öňünden gysgasynam, yzyndan eger ondan ýöne etaž-etaž bolup barýandyr-ä. Etaž-etaž bolup barýar. Sag boluň. Gaty dogry.
Şol ýalagam-a. Sakal goýberder, arak içer. Kädem-de şu öz gürrüňine özi güler. Hüýt-hüýt-hüýt-hüýt-hüýt-hüýt.

Ýok, gowy sanama. O näme üçin? E, mundan hemmesini sanasaň, kyrkysyny sanasaň, bir sypjak ýok-da. Hä? Ikimizem girýäs oňa. Mundan gowusyny sanaman. Häý, gowy däl bolsa, goýawerersiň. Goýaly, goýaly. Ýiti žurnalist dostuňyz Allaguly Rejep birnäçe ýumorlary iberipdir. Özem öwez kaşyk diýip bir goňşusy bilen baglanyşdyryp ýazyberipdir-de. Şu alaýadyň geljek sanlarynda eşideris. Ynha şondan birnäçe ýumor. Nemeli?
Men aý şu sygrymdan ýaman kösenýän aý. Saýmasam boljak däl. Sygryňymy? Hawa, ulukjyn atdyrýar aý wani şu ene küti we neme sygrym. Iliň mellegine düşýär bu. Şeýle mellekçi. Şu günde taýak iýmän azyl öýe gelen-ä. Nätsemkä. Saýmasam boljak. Geň görme.
Mal eýesini çekmese şumlukdan diýipdirler. Gaty dogry aýdypdyň.
Weý, bu göwün etmesene, Hoja Rowagat. Ýo, öwez kaşyk diýýäni, şo Hawa. Allaguly Rejebiň. Hawa. Şo jygyllyga barypdyr-da. Hä. Alybilenini alypdyr, horjunlaryny zatdan doldurypdyr. Indi çykjak bolup geçjek bolýar golaý bir dolmuş daýza. Öňüni gabalap dur diýýär, ýol berme. Äý, be! Daýza jan, beýdip-de traktor ýaly tüsseläp durma-da, aýrylsana diýipdir weli. Beýleräk aýrylyp, ýaňky daýza-da gaty bet eken-dä. Geç, lukgajyk! diýipdi.
Onam gorkup duraý. Bolýa, bu gürrüňlerimiz soň dowam etdireriz.
Soň dowam etdireriz. Ýör, ýör, işimiz bilen bolaly.